Aktar dan ix-xahar mistenni jiġi ffirmat ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-Forzi Armati. X'kienet il-ħidma tal-General Workers Union u xi jfisser dan għall-ħaddiema? Iva, fl-aħħar wasalna. Dawn in-negozjati ilhom għaddejjin għal aktar minn sentejn. Ilna aktar minn sentejn li ressaqna l-proposti tagħna. Dawn il-proposti li konna ressaqna kienu jikkonsistu kemm f'żidiet fil-salarju bażiku, kemm f'żidiet f'allowances u allowances ġodda, kif ukoll żieda fis-Sunday premiums ta' dawn is-suldati. Dawn il-kundizzjonijiet ta' dawn is-suldati ilhom jaqgħu lura snin sħaħ, għal snin twal, u għaldaqstant bilfors kellna nagħtu injezzjoni pjuttost qawwija. Kif għedt tajjeb inti, fil-ġimgħat li ġejjin, sa mhux aktar tard mill-aħħar tax-xahar, ser jiġi ffirmat dan il-ftehim u dan ħa jkun ifisser injezzjoni qawwija lis-suldati, fis-solidarjetà tas-suldati u l-familji tagħhom. Għaldaqstant, ta' min jiġbed l-attenzjoni illi rajna, Ingħatajna appoġġ qawwi mill-Gvern, partikolarment minn meta nħatar Prim Ministru l-Onorevoli Robert Abela u l-Ministru Byron Camilleri, u għaldaqstant fl-aħħar ġimgħat in-negozjati intensifikaw u minkejja illi ma ġibniex naturalment għal kwalunkwe negozjati kollox kif ridna aħna, il-maġġoranza assoluta tal-proposti ġew milqugħa. Fl-aħħar jiem iffinalizzajna xi klawsoli. U għaldaqstant huwa ta' sodisfazzjon kbir għall-Democrats Union li konna parteċipi. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja b'mod partikulari lill-membri, iżda l-membri tal-Kumitat li kontinwament jissieltu biex iressqu l-argumenti, biex fassalna l-proposti u fl-aħħar ikkonkludejna dan kollu. Fl-aħħar iżda żgur mhux l-inqas, nirringrazzjaw lill-awtoritajiet, meta ngħidu l-awtoritajiet, kemm l-Amministrazzjoni tal-Armata li kienet sibna kooperazzjoni eċċezzjonali min-naħa tagħhom u naturalment il-Gvern Ċentrali bl-entitajiet kollha konċernati, fosthom il-Permsec tal-Ministeru tagħna, il-Permsec tal-Finanzi, u għaldaqstant, fl-aħħar nemmnu li ħa ssir ġustizzja mas-suldati tagħna u ħa jingħata valur għall-ħidma tagħhom. Bħalma kulħadd jaf, fl-aħħar xhur forsi n-nies ġew konxji iktar tax-xogħol ta' dawn il-ħaddiema, kemm hu perikoluż, u għaldaqstant nemmen illi minkejja li qegħdin f'sitwazzjoni ekonomika mhux daqstant mill-aqwa, il-Gvern ħa ħsieb, flimkien mal-union u l-amministrazzjoni tal-Armata illi nagħtu dak li jixraq lil dawn is-suldati. Issa se nħarsu 'l quddiem li bħalma għlaqna l-pakkett finanzjarju għas-suldati, naturalment irridu nikkonkludu wkoll tal-uffiċjali korrettivi li jaħdmu fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Bħalma qal il-Ministru Byron Camilleri fil-Parlament, fiż-żmien li ġej ħa nintensifikaw in-negozjati għal dawn il-ħaddiema. U m'għandi dubju illi anke hawnhekk il-Gvern ħa jagħti valur għall-ħidma ta' dawn il-ħaddiema li wkoll ilhom jaqgħu lura l-kundizzjonijiet u wkoll jagħmlu xogħol perikoluż. Għaldaqstant, inħarsu 'l quddiem biex nikkonkludu fil-żmien li ġej.